Jobs. Ie. Yeah.
So, o'n i'n dall, ti'n neud asesiad lefel 7, so mae hwnna'n gret. Wel, dwi ddim yn pasio lefel 7 eto. Wel, ti'n neud o. Dwi'n meddwl uh, mod i wedi gorffen y bob tasgau. O, oh, briliant.
Mae hwnna'n wych. Wedyn, o Jenny, eisiau fi holi chdi am sut ti wedi datblygu dy sgiliau a sut ti'n bwriadu defnyddio dy Gymraeg really, wrth, wrth fynd yn dy flaen. So ti eisiau sôn rhywfaint wrtho fi am beth i dy siwrna iaith di wedi bod os lygu di? Wel, um, well,
un peth Wel, achos un peth nes i, o nes i defnyddio i'r er, er, er, er, er, um, y qualification ydy, um, Y haf diwetha, um, nes i wneud recordio i'r rhaglen ar S4C ah, um, e efo'r um, Hugh Brassington. Um, a, a, raglen enw oedd um, 47 Copa. Mi nath Hugh yn, oh, yn, yn neud y Paddy Buckley round. Mae'n mae sialens um, uh, ffredeg. Uh, yeah. So, um, so mi wnaethon ni helpu fo efo'r um, pethau, a mi nes i um, sesiwn efo Hugh yn Gymraeg. Oh, and so roedd o'n so roedd o'n sort of profiad sort of da iawn. A, mm -hmm. so, a, yn, ond roedd o'n anodd, felly, achos yeah. o'n i'n siarad am sort of, pethau so, well, pynciau um, am y gwaith ar pynciau seicoleg. A yeah. mae'n ddigon... Uh, well, yeah, mae'n mae, mae, mae, mae digon anodd um, i feddwl am Saesneg mi hefyd. Um, but so nes i, nes i um, lot o paratoi efo Jenny a mi wnaethon ni um, sort of sgwennu um, brawddegau, yeah, brawddegau pwysig a, a just no, a nodweddau pwysig and, and so o'n i'n gallu um, paratoi um, yeah, sort of brawddegau um, pwysig i, i, i defnyddio a mi ges i lot, sort of, lot mwy o hyder i defnyddio pwy sort of, wedyn paratoi. So, yeah, sort of, i, i feddwl am, am, y, ar, ar, ar y journey, yeah, just, yeah. Lot, yeah, paratoi am sort of pethau, pethau really key yn, yn, yn, yeah. yn, yn, yn, yn, yn da. Um, a, a, a, yeah, and, and, and sort of, a, a, a hefyd, um, nes i siarad efo sort of ffrindiau yn y cymuned sy'n sy, Gymraeg hefyd, a, a, yeah. a just, just i, i feddwl am, o just i trio i, i dallt uh, uh, sort of, uh, trying to say, different ways to sort of ffyrdd gwahanol i, i defnyddio a, a siarad efo rhywun yn y, yn, y, yn, y, yn y cymuned o siarad pobl yn, yn, yn, yn y gwaith yn Gymraeg. Just, just i trio i sort of daft mwy o, just o, yeah, just ffindio allan mwy o, um, localisms or lleoedd. Yeah, just, just, yeah, yeah. just achos, um, uh, yeah, just, just, just achos just so siarad efo bobl yn, yn, yn, yn, mewn sgôl, so just siarad efo, efo ffrindiau, just mae'n mae wahanol, mae wahanol i, i, yeah. i siarad am y gwaith. Then, hefyd ar y teledu, achos just on, on i eisiau wneud, on i eisiau um, i popeth yn wneud sens i bobl. So, yeah. What, so, so just, so, so, so roedd o'n da jyst i siarad mwy efo, efo ffrindiau a pobl yn y cymuned, jyst i datblygu um, mwy o geiriau, yeah, mwy o geiriau a jyst datblygu mwy, mwy o hyder. So, just, uh, yr un peth oedd just yn, just yn ymarfer yn siarad just efo pobl, ffrindiau, pobl yn y gwaith yeah. a'r a, a, a plant. Y peth dwi'n struglo efo, achos dwi'n diog, Ydy, ydy, ydy sgwennu. Ar y tasg, y tasg sgwennu efo'r um, Cymraeg yn y gwaith level 7 yn, just, yn, yn anodd. Arbennig ar y um, ffindio ar um, y camgymeriadau. Oce, okay, ie. Yeah. Yeah. Achos dwi'n ddeog, a achos dwi ddim yn... Dwi'n swnio'n ddeog.
Wel,
dwi ddim yn neud lot o sgwennu yn Gymraeg, a lot yeah. o sgwennu ffeiriol arbennig yeah. yn Cymraeg. So just nes i ffindio fo yn anodd. Um, yeah. Mi nes i lot o paratoi efo Jenny, yn roedd Jenny yn, yn just yn, yn a, just ar, ar, ar echol, ond mae hi'n just yn just, just yn wych. Yeah. Ond um, just, re, roedd o'n roedd yn anodd i mi. Um, mm. a, a Ie, yeah, achos fel arfer dwi'n siarad yn y cymuned a dwi ddim yn teimlo, uh, wel, dwi'n dwi, trio i, i sort of, ddim yn poeni um, rhy fawr am treigladau ac yeah, yeah. ond obviously arbe, neu, ond, on pan dwi'n dwi, dwi sgwennu pethau yn ffurfiol, mae'n bwysig i, i deud pethau cywir a defnyddio um, treigladau. So, yeah. so mae ma pethau sgwennu yn, yn, yn, yn anodd. A dwi'n meddwl mae'n anodd pan ti'n sgwennu mewn ail iaith i weld camgymeriadau chdi dy hun. Yeah. Cos ti'n ti meddwl, so, mae, mae o'n iawn. So, yeah. ar y rhaglen dyledu, ges di brofiad o ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destun gwaith mewn ffordd a defnyddio iaith gwaith a terma a siarad am seicoleg a ffitrwydd a ballu yn Gymraeg. Ie, yeah, just pop, ie, yeah, popeth. Popeth. popeth, ie.
Yeah. Ar y teledu fyd.
So, wyt ti'n ti gallu gweld bod yna gyfle i chdi i wneud mwy o hynna yn y gwaith, ti'n bod, wrth fynd yn dy flaen wan? Um,
Dwi'n dwi meddwl, mi, mae yna tua'r well, pedwar neu pimp o bobl sy'n sy um, siarad Gymraeg yn, yn y gwaith. So dwi'n dwi, dwi, dwi trio um, defnyddio mwy o Gymraeg mm. efo nhw. Problem ydy, um, like, bob amser, you know, da ni, does na ddim lot o amser a da ni angen siarad am, am y pwnciau. But yeah. Dwi'n trio i, i, um, i cychwyn sort of, gyfarfodydd yn Gymraeg. Yeah. Uh, hefyd dwi'n trio i defnyddio, well, actually, um, blwyddyn diwetha, um, nes, nes i sylwi, um, o'n i'n gallu helpu um, myfyrwyr mewn dalethydd mwy yn ah, Gymraeg. So, yeah, yeah. Um, dim, dim pan o'n i'n dalethio, ond pan mae pan oeddwn i'n gwneud um, gwaith sort of grwpiau o gwaith ar ben yn hun, o'n i'n gallu helpu nhw. A hefyd, nes i um,

E, e, e, efo fo. So, yeah, so, so a, a, a, a hefyd dwi'n picio sort of, mwy i fyny yn gyfarfodydd sort of, um, ffurfiol o pan dwi'n just um, gwrando i... i, i, i, i yeah. like, pan mae Isgan Hellor yn siarad neu ti'n siarad yn yr... Um, yeah. uh, yn, yn yr um,

Well, yeah, so, so well, dys, well, yeah, dys, well, y ddau ddysgu. So, so dwi'n mynd i defnyddio a, a, a trio i helpu myfyrwyr yn Gymraeg. Yeah. Dwi'n dwi mynd i cario ymlaen efo, efo Jenny. Uh, a ie, yeah, dy hun hefyd. So, ie, yeah, y ddau ddysgu, ie. Yeah. Ie, yeah, mae hwnna'n gwych. Ti'n ti, ti wir yn, ti'n siarad yn, yn gret ros a mae'n rili really braf i gweld bod chdi'n defnyddio fan y gwaith. Dwi jyst yn meddwl, ti jyst angen i Radio Cymru ffeindio allan bod chdi'n gallu gwneud cyfarfodydd yn Gymra uh, cyfweliad yn Gymraeg wedyn, na nhw ffonio chdi trwy'r amser wedyn. Wel, mae, mae, mae, mae, mae roedd y teledu yn, yn, yn hawdd na reid, so, so dwi'n dwi poeni am y radio, a, a, a Dwi'n dwi, dwi, dwi, dwi cofio, ie, yes, mewn, wel, cyn, cyn, um, cyn dolyg, roedd na mm. um, sort of ebost o Eleanor i dweud, oes na rhywun sy'n yeah. dod ar Radio Cymru. A, a dwi wedi gwneud tipyn o'r radio um, sort of, uh, Earth Talum, a mm. just mae'n, mae, achos dydy'r dydy, dydy, sort of, uh, y person arall dim yn yr un um, yeah. stafell, just, mae'n teimlo yn just, just holl wahanol. Pan oeddwn ni'n yn y yn, yn recordio ar y teledu, um, mm. os ne, well, pan nes i wneud camgymeriadau, nes i just stopio a, a dydy yeah. live, so just... Yeah. Actually, yeah, roedd o'n roedd o'n roedd o'n okay. Yeah. yeah and yeah. so um so yeah, so dwi'n dwi poeni and yeah, dwi'n poeni mwy am am am, am yr adio. O, yeah, os, na, sorry, os, os mae'n record, os mae'n just like session recordio, mae'n mm. iawn, ond um, dwi'n meddwl bod mae'n hawdd ar y teledu. Dwi ddim yn siŵr pam, but just mae'n Ie, yeah, na, fedra i ddall hynna. Ond um, dwi'n meddwl, ti'n siarad mor dda rwan, dwi'n meddwl bod o'n gret bod yna lais arall, ti'n meddwl, sy'n siarad Cymraeg am bwnc, so ddim lot o bobl yn trafod yn Gymraeg. So ie, yeah, dwi'n meddwl, os gei di, os gei di gyfle, mae gen ti, ti'n hen ddigon da i wneud o. nawn, nawn i weld. Ie, yeah, gei di weld.
Na fo, o mae hwnna'n gret, os mae'r um, mae'r ma, ma cynnydd ti wedi gwneud yn, yn, yn really da. Mae gennym fi un cwestiwn bach i chdi, achos just o'r ddiddordeb personol i fi, really, efo gwaith ymchwil dwi'n gwneud. Wyt ti wedi gweld dros y cyfnod yma, efo'r lockdown, efo'r cyfnod clo, a gwaith, wyt ti'n defnyddio mwy o Gymraeg yn y gwaith neu llai o Gymraeg yn y gwaith, ti'n meddwl? Uh,
cwestiwn dda. I, i mi, sy'n ni'n deud, um, dwi wedi probably um, defnyddio llai o Gymraeg, mm. um, ond um, achos, wel, uh, un rheswm oedd, um, un rheswm oedd, sorry, um, achos pan mi nath uh, lockdown yn cychwyn ti am mis mawth, um, mm.

Ond ie, efo'r y gwaith, achos ie, roedd y pynciau efo'r efo, sort of, uh, myfyrwyr PhD a myfyrwyr meistr a dyn nhw ddim yn siarad Gymraeg. Um, a do'n i, don i ddim um, mewn gyfarfodydd um, Gymraeg hefyd. So, yeah. so, so yeah, just yeah, yeah, so, yeah, so ne ne nes i ddim defnyddio llawer o Gymraeg efo pobl yn y gwaith, um, but nes i cario ymlaen efo Jenny, yeah. um, A, a, ie, a fo. Ie, na, mae'n ddiddorol achos dwi'n meddwl, achos bod bob dim ar Teams, mae yna llai o sgwrsio anffurfiol. Ti'n gwybod, yeah. mae e jyst fatha syth i mewn i busnes y cyfarfod yeah. yn syth. So, ie, yeah. yeah, na, mae'n ddiddorol. Ond on yeah. dwi wir yn gobeithio gei di ddefnyddio mwy o'n efo, ti'n gwybod, yn y gwaith. Mwy yeah. a mwy, achos mae'n mae mae wych beth ti wedi llwyddo i wneud. So. Mae ma, ma, ma, ma, ma, ma teams yn, yn efficient. Yndi. Ie, does da ddim lot o sort of small talk. Na. But, but on, yeah, but just, nes i defnyddio, achos o'n i'n neud, uh, o'n i'n homeschooling y plant, o'n i'n ysgolio plant, achos mae rhaeg yn gweithio yn y, yn y, um, yn y gig, um, yeah, nes i dysgu llawr o, llawr o sort of geiriau Gymraeg a terminoleg Gymraeg am un, and oeddwn ni'n um, neud pethau sort of diddorol yn Gymraeg. So ne, ne, nes i dysgu llawr o, llawr o pethau um, Gymraeg sy'n sy mynd i helpu fi sort of blwyddyn nesaf. O, oh, gwych.
Wel, na, na i yrru holiadur eto chdi, achos mae gennym ni holiadur ymchwil, da ni wedi dechrau ar y pwnc okay. yma. So. na, okay. mae'n diddorol. A mae yna aelodau eraill o staff wedi dweud hynny hefyd, actually, bod y dysgu adra yeah. wedi cynyddu faint o Gymraeg maen nhw'n ddefnyddio. Ond, um, yeah. Na, ond llyngyfarchiadau mawr i chdi, Ros. Mae, ma, yeah,

y mwy dwi'n dysgu, dysgu, y mwy dwi'n dwi, dwi licio siarad. Yeah. A, a, a trio i defnyddio fo yn y cymuned arbennig. Um, yeah. Yeah, so, so, so. Yeah.
So, am lle ti'n byw? Um... Well, uh, da ni'n byw yn Rachib, so wrth Bethesda. Oh, okay, gret. So, so, so da ni yn sort of cymuned Gymraeg. Um, Lot o gyfle am fanna. Yeah, yeah. Uh, yeah, mae plan, well, mae hogyn yn chwarae y clwb rugby a um, dwi ar y PTA a, a um, da ni, um, mae, da ni'n trio i cychwyn y parc fan ym Bethesda, a, yeah. a, so just mae'n lot o pethau da ni, da ni helpu. Um, yeah. So, Yes, so, so, so mae'n da jyst i ymarfer mwy o Gymraeg. Yndi, yndi, yndi, wrth gwrs. Na, dwi'n meddwl bod ni'n trio gweithio allan sut i gefnogi staff sydd efallai ddim yn gallu cael y cyfle anffurfiol na yn y gwaith di mwy i wneud o, so pan mae pawb yn bell i ffwrdd, so unrhyw syniadau sydd gennych chi, fyswn ni'n fysa ni falch o glywed nhw, really. Oce, okay. well, na, na, yeah, na, na, na, na, i feddwl. Nei di feddwl, ie, ie, na. Just amser y cysgyn pawb yn dweud, so fel ti'n dweud, mae'n eitha, mae pawb yn eitha, trwy bod yn efficient efo'i amser, ond, um, ie, yeah, na, unrhyw beth ydyn ni'n neud i helpu, a dwi'n gwybod mae Jenny'n gret yn, yn cefnogi a falle, so, ie. Yeah. Na, mae'n braf iawn siarad efo chdi, Ros, yn ddiddorol, oh. ddiddorol iawn clywed, clywed am dy waith di. Diolch am dy amser.
Mae ma, ma, ma, Mae'n mae braidd nice achos dwi'n y swyddfa ar y bore yma ac os dwi'n uh, ah. dwi dwi recordio pethau, oh, mae gen i gradd newydd uh, uh, o gradd be, uh, bellter sy'n dysgu, so, so sy'n cychwyn mi, uh, mis nesaf. Ah, uh, and so, um, so dwi'n dwi uh, recordio um, sort of videos a, a, a, a, a sort of dalithydd ac ati. So mae'n mae, mae brec neis. Ie. Yeah.
So be, ydy hwn yn radd hollol o bell neu gradd sydd yn kind of blended learning? Na, yeah, mae'n gradd, mae'n gradd, mae'n mae, mae, mae gradd meistr yn um, psycholeg uh, performiad, a so, and oedd o'n mynd i cychwyn yn mis Medi, um, sort of beth bynnag, you know, yeah. cyn, cyn, um, cyn lockdown, cyn popeth efo, efo Covid, on, on, oedd yn mynd i cychwyn. Ie, yeah, so mae'r ma plan ydi, um, yeah, mae'n mae hollol, um, hollol pellter. Okay. So, so, da ni'n mynd i gael um, sort of sesiynau um, so, um, tutor, so, sesiynau tutorial efo'r Teams neu, neu, neu yeah. Zoom. But yeah, plan, yeah, da ni'n recordio pethau efo'r Panopto a, a sort of, and then, yeah, mae ni'n, yeah, ma, da ni'n sort of dod efo'r yn gilydd i, i gael um, yeah, sesiwn, sesiynau ar-lein. Gret, diddorol. Wel, na ni, wel, mae'n brave, brave New World. Brave New World. I bawb, dwi'n meddwl. Ie, yeah, yndi, yndi, gwir. Ie.